א בחור איז צוגעקומען צו מיר נאכדעם זאגן אזוי וואס ער האט געהערט פון זיין טאטן וואס ער איז געווען אמאל א חופה ווי הרב הקדוש רבי הערשעלע ספינקער זכר צדיק וקדוש לברכה איז געקומען דארטן צום חופה ער קומען צום חופה און רבי הערשעלע פרעגט ווי זענען די איידער קדישן די איידעם מען האט געהאט גראדע באשטעלט צוויי אידן זיי וועלן זיין די איידעם עפעס איינער פון די צוויי האט זיך נישט אנגערוקט איז די מחותן הייבט אן גלייך פרעגן נו נו נו ווי איז ער יענקל איז דער עד ער איז נישט דא נו ער איז נישט דא דארף איך אים א עד איז רבי הערשעלע גיט זיך א דריי אויס, ער גייט אצו צו איינע פון די אידן וואס האט אים געקענט, נו, עפעס א משפחה מיט די חתן? זאגט דער אינגער, דער איד, ניין. משפחה מיט די כלה? ניין. נו, וועסטו זיין די עד? זאגט רבי, איך קען נישט זיין די עד, איך קען נישט. די וואוסט נישט? ביסט קשה ליידעס? זאגט רבי, איך האב נישט תשובה געטון. שטייט אין הלכה א עד קדושין דארף תשובה טון. אזא זאך דארף מען וויסן שוין אפאר טעג פריער, זיך אנגרייטן, איך גיי זיין א עד קדושין. איך קען נישט, רבי איך קען נישט. רבי הערשלע קוקט אים אריין אין די אויגן און פרעגט אים, האסט געזינדיגט? זאגט ער, יא. לאמיר דיר פרעגן, ס'איז דיר געשמאק מיט דעם פעקל? דו האסט הנאה זיך צו דרייען מיט דעם פעקל? האט ער געזאגט, ניין. נו, לאמיר גיין צו די קידושין. פיין, שוין תשובה געטון. לאמיר גיין. לאמיר גיין צו די קידושין. רבותי, דאס איז א מורא'דיגע מעשה. רבי הערשלע האט געגעבן א ריר אן די נקודה פון די איד, זאג נאר, דו ביסט צופרידן מיט דיין פעקל? ניין. ביסטו דאך א בעל תשובה. ביסטו א בעל תשובה, וואס מיינסטו דארף זיין תשובה? איך האב געהערט די מעשה, עס איז מיר זייער זייער שטארק שטארק אריין, לעצטע וואך שבת האב איך עס פארציילט פאר איינע פון די אידן ביי אונז אין די קאנטרי, איך האב אים פארציילט די מעשה, האט מיר דער איד צוגעלייגט זייער א וויכטיגע נקודה, און איך מיין, איך ווייס נישט צו איך וואלט פארציילט די מעשה ווען נישט די נקודה וואס די איד לייגט מיר צו. דער איד זאגט מיר אזוי, איך וויל זאלסט אבער וויסן, דער זעלבער רבי הערשעלע ספינקער, דער זעלבער צדיק רבי הערשעלע ספינקער האט ביי יעדן שלש ידות אריין געבאכעט אידן, מען דארף תשובה טון, מען דארף זיך טוישן, מען דארף, ער האט נישט אויפגעהערט, וויפיל בכיות, טייכן פון טרערן דער צדיק רבי הערשעלע ספינקער האט במשך אלע זיינע יארן צאם געגאסן בשלש ידות'ן מעורר צו זיין אידן בתשובה, דאס הייסט דא דא דא, דאס איז נישט קיין סתירה, מען דארף מען וויסן ס'איז דא ביידע חלקים, ס'איז דא דער חלק ווי א איד דארף וויסן מען דארף זיך טוישן. א איד דארף וויסן איך האב נאך א ווייטע וועג צו גיין, איך האב נאך אסאך אויפצוטון, אבער אין דעם זעלבן צייט דארף מען וויסן, תשובה איז נישט אזוי שווער ווי דו מאכסט עס, ס'איז נישט קיין סתירה רבותי, עס איז ביידע חלקים, א ווייטע דארף א ווייטע וועג צו גיין, דער אייבערשטער געבט אונז יארן, דער אייבערשטער זאל אונז געבן אסאך יארן ביז הונדערט און צוואַנציק, הונדערט און דרײַסיק, הונדערט און פֿערציק פלאס טעקס, צו קענען זיך פאררעכטן אויף דער וועלט, אבער בעצם תשובה איז א קלייניגקייט, תשובה איז א קלייניגקייט, דאס יעדע יעדע הרגשה פון אויש, וואס דארף איך דעם פעקל, דאס איז תשובה. ביסט שוין געווארן נענטער צום אייבערשטן, ביסט שוין געווארן נענטער. עס האט אמאל געפרעגט א תלמיד פון רב דעסלער, האט געפרעגט רב דעסלער רבי, א קליינע קבלה, איך וויל מיך מקבל זיין א קליינע קבלה, ס'איז עפעס ווערט א קליינע קבלה? א קליינע קבלה, איך ווייס נישט צו עפעס ווערט, אפשר דארף איך מיך מקבל זיין עפעס גאר גרויס? האט אים רב דעסלער געזאגט, כ'על דיר פארציילן, ס'איז איינער אריינגעגאנגען אמאל אין א עלעוועיטאר,

אזוי שטייט ער ביי די עלעוועיטער, מע, מע, מע. איך בין שטייל געשטאנען אליינס מיט נאך איינעם צוזאמען וואלט איך זיך געשעמט עס צו טון, על כל פנים, נו וואס מיינסטו איז געשען ווען מען שטייט אין די עלעוועיטער לאנג? די לייט לעשט זיך אויס און די טיר פארשליסט זיך. און הייבט מען אריינגיין א פאניק ווייסט עס איז די צייט א פחד ווייסט עס ווערט עכט טונקל אין עלעוועיטער, יוי יוי יוי יוי ער וויל עפענען די טיר די טיר האט זיך אים פארמאכט אוי וויי אוי געוואלד. ווי ווי דריקט מען יעצט ווי דריקט מען יעצט? איז לעבן די טיר איז דא איין איין קליינע קנעפל וואס האט א שטיקל אביסל א לייט דאס איז די פעניק באטן די עמערדזשענסי באטן ער געט יעצט א דריק פיפ פיפ ביזן א סעקונדע קומט צו פליען פייער לעשט אלע זאכן וואו וואו מען קומט צו די מען עפנט אים אויף די טיר וואס גייט פאר דא? איך ווייס נישט איך בין דא סטאק אין די עלעוועיטארס דו וואלסט ביסט געווען סטאק. ווי האסטו געוואלט גיין? האב איך געוואלט גיין צו די זיבעציגסטע שטאק. זאגט ער, ווארום האסטו נישט געדרוקט די קנעפל זיבעציג? האב איך געשטאנען דארט און כ'האב געטראכט, ס'מאכט נישט קיין סענס אז מיט איין קנעפל זאל מען אנקומען צו א זיבעציגסטע שטאק, כ'ווייס איין שטאק מילא, אבער זיבעציג שטאק מיט א קנעפל? זאגט ער, דו זעסט נישט ביסט א גרויסע שוטה, אז ס'איז דא אזא מין קנעפל, ארבעט עס! און אז דאס נישט ארבעט מיט דעם וואס האט געשען איז עס זיך צו מאכן און עס טאקע בלייבן די טינקל יעצט יעצט זוממער דארף מען דיך קומען ארויסנעמען האט הרב דעסלער געזאגט פאר דעם בחור זאלסטו וויסן מען קען אנקומען צו א זיבעציגסטע שטאק מיט א קנעפל מיט א קלייניקייט קען מען אנקומען מיט עני קליינע זאך קען א איד אנקומען צו די העכסטע וואס מען קען מען דארף זיך נאר געבן איין נעם איין נעם און דו האסט שוין קיין אהנונג ווי דו גייסט און רבותי ווער נאך אין אונזער דור ווייז וויפיל מען קען פאלן מיט א קנעפל, ני איז וויפיל קען מען ארויפגיין מיט א קנעפל, אויב מיט א קלייניקייט קען מען פאלן אזוי וואס מען האט נאך קיינמאל נישט געקענט פאלן אזוי שנעל ווי היינט, איך ערווארט דען ערווארט דו דאס, איך האב געהערט פון א מייער צוויבל זאל זיין געזונט האט ער געזאגט אזוי, כי סייצי למלחמה לבביך, און און שנא ה' אלקיך בידיך ושביסו שביו האט ער געזאגט בדרך צח איז זייער שיין, די הייליגע בית אברהם פון סלאנים האט אמאל גערעדט ביים טיש,

און נשׂא ה' אלקיך איבער דיך, און דער אייבערשטער העלפֿט אונדז קענען מתגבר זײַן, און ס'נישט קוקן ווי מע דאַרף נישט, ווייל עס וועט געשען, ושבֿיסו שִבֿיו, וואָס איז שטייט ושבֿיו? ישׂראל בעל שם ותּלמידיו, יא, ישׂראל בעל שם ותּלמידיו. נאָר מיט אמונה און נאָך אַ מאָל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.